Seretat tajba, minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla, illejla ser nospita lil Florina Silvio, fiżjoterapista b'passjoni kbira għall-kitba, fil-fatt ippubblikat kotba ta' ġeneri differenti. Florina voċifera ħafna dwar l-importanza li lill-ġenerazzjoni l-ġdida, lil uliedna, nimbtu fihom l-imħabba għall-kotba u kif l-eżempju ikaxkar. Florina mhix Maltija pero titkellem Malti tajjeb ħafna ħafna ħafna u fil-fatt interessanti t-teknika tagħha kif kienet titgħallem kliem bil-Malti ta' kuljum. Illejla nisimgħu d-dettalji. Niltaqgħu ma' Florina minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.

Serata tajba u nilqakom għal prime time illum l-10 ta' jannar nipprepara l-aħħar ftit affarijiet għal meta jiġu il-mistiedna jiltaqgħu miegħi jekk tridu tkunu tafu d-dettalji ta' x'qiegħed inservi lil mistiedna tiegħi kull ma tridu tagħmlu huwa li tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi Owen Bonnici dot TV u hemmhekk ħa ssibu video bid-dettalji kollha biex tippreparaw dak li qed nipprepara għall-mistiedna tiegħi. Kont qed ngħidilkom li llum huwa l-għaxra ta' Jannar, bħal llum xahar inkunu qegħdin ingawdu festa pubblika, l-festa ta' San Pawl. Aħbar tajba għal dawk li jħobbu l-long weekends, għax San Pawl se taqa' il-Ġimgħa u għalhekk ħa jkollna ċans ingawdu weekend ta' tlett ijiem. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi. Tħobb il-kuluri, tħobb il-mużika allegruża u temmen li l-arti u l-kreattività ittiha l-ispirtu u l-enerġija għall-ħajja? Nilqa' miegħi lil Florina Silvio! Hello Florina, kif inti? Jiena all right!
Grazzi talli aċċettajt l-istedina tiegħi. Grazzi wkoll.
Happy New Year! Alla volja għaddew il-festi, imma Xorta waħda nawguraw il-festi t-tajba, tnu għos li jtnerġaw nil-taqaw. Same here.
Għammur l-ura f-fosti jena biex nkun nista noħodlok id-dettalji flor. Għalli mill-ewel nibdew il-konverzazzjoni tagħna l-qajtek b'naqra mużika allegruża kif tħobbin. Thank you.
Tini enerġija ħafna. Enerġija tajba, le? Tajba.
Flor, għandi bżon id-dettalji, jisem kun jom? Florina Silvio.
Florina Silvio.
Data ta' twelit?
Oh, 2282. Ii, tliet ġimgħat oħra mela għandek il-birthday. Mela, dal-waqt, dal-waqt. Happy birthday bil-quddiem. Fejn inti mwilda, Flor? Eh, Libja.
Mwilda l-Libja. Residenti? Zejtun. Zejtun. Professjoni? Fizjoterapista. Fizjoterapista. Flor, kemm ilek tgħix Malta issa? U ili meta kelli sixteen years, so iktar minn għoxrin sena issa. U bħala fiżjoterapista f'liema qasam tispeċjalizza?
Jiena ggraduajt minn fiżjoterapija in two thousand five u kont naħdem f'sptarijiet differenti u mbagħad jiena I chose Zammit Clapp u Karen Gregg specializing fil-nies għandhom età Għax għandkom bżonn iktar paċenzja. Flor, tiddeskrivi kif grazzi għall-professjoni tiegħek, grazzi għall-fiżjoterapija, tgħallimt titkellem bil-Malti. Ovvja, iva, għax meta bidejt naħdem fi sptar, meta kont studenta, jiena mort fil-sala bħala studenta fiżjoterapista. U nipprova tkellem ma' pazjenti bil-Ingliż imma meta xi ħadd ma tħossux sewwa u tħossu batut m'għandhomx aptit nitkellmu fi lingwa differenti. So jiena rajtu that hemm naqra language barrier bejnietna so jiena provajt Learn ċertu kliem, Bonġu, kif inti, jiena Florina, x'ismek? And u mbagħad meta nrid tkun nagħmel il-exercises ma' pazjenti, il-kliem, għolli jdejk 'il fuq, isħol, Dak 'il quddiem insiġġu dawk vera diffiċli bi sentenzi twili. U ħafna kliem differenti. U ħafna kliem diffiċli. So jiena bdejt nibda nsaqsi ftit mlem u law bil-Ingliż, bil-Malti, nagħmel assessment tiegħi. U mbagħad meta tkun tagħmel il-exercises kont ngħidilhom għamil bħali. So kont nagħmel hekk, agħmel bħali, agħmel bħali, agħmel bħali. Niżżel għal nifsi 'l ġewwa, for example. So. Biex ovvjament tevita li tkun trid taf kliem ġodda. Iva. Però Flora, lill-anzjani kont iggusthom li meta inti kont tagħmel sforz biex tkellimhom bil-Malti, huma kienu jagħmlu sforz ukoll. Ukoll.
At that time mhux ma' nies bil-qeta kont naħdem, kont naħdem ma' kulħadd. So kulħadd anke nies kellu thirties u mbagħad meta nara u jiena nipprova bil-Malti anke huma mbagħad tuni ċertu kliem kuljum u jiena kont nikteb like x'inhu this isħol ah ħa nikteb ok. Kont nikteb kollox bil-bajrom from my uniform U nikteb f'idejja u mbagħad mur naħsil idejja, eeh fejn mar dak il-kliem, you know? Jiġifieri kont taqbad tistudja sakemm tiġi biex taħsel idejk imbagħad. Mela. U mbagħad the next day mmur lura u nasaqsi lil lura li llum xi xi xi dak il-kelma u anke l-frażi like runu runu kutu kutu runu fil-brut butu. Butu. Yes, exactly. Kutu kutu runu f'butu. Runu f'butu, exactly. Flor, nixtieq nitkellmu naqra dwar il-kotba tiegħek, l-ewwel kotba li ppublikajt. Pratikament f'idejja hawnhekk għandi l-ewwel żewġ kotba tiegħek tat-tfal. Yes. Meta bdejt tiktibhom dawn il-kotba, ma kellikx idea, jew ma kinitx il-mira tiegħek li tippubblikhom, le? No, jiena kitibthom għal tifel tiegħi. Għandi tifel, issa bħal illum għandu na, eleven years old, meta kitibthom dawk il-ktieb, he was in kinder one, kellu two and a half, going on to three.

Saqsejt il-publishers jekk xi ħadd ha, u tu min tu, iva, ħa nippubblikaw dawn. U ppubblikajthom.
Flor, titkellem ħafna dwar l-importanza li aħna l-adulti, fil-ġenerazzjoni ż-żgħira, nimbtu fihom imħabba għall-kotba. Temmen ħafna li anke jekk ma jridux il-kotba, xorta waħda tibqa' tippreżentahomlhom. Xorta tihom kotba.
Għaliex, Flor? Għax jien naħseb, like, il-kotba, it's very, Opens up il-imaġinazzjoni ta' nies. Meta t-tfal tara l-kotba, they have, you know, trid tuża their imagination, all right, so you need to imagine what's happening in the book. Tispandi l-vocabulary, anke creative imagination, anke kliem ġodda u anke kif titkellem u tuża ċertu frażi. U dejjem tgħid, Flor, inti li l-eżempju jkaxkar. Il-eżempju jkaxkar.
Jekk jiena noqgħod bilqiegħda bil-mobile, it-tifel tiegħi ma ndorri mbagħad bil-ktieb. So jiena nrid, you need to set an example. So jiena dejjem bil-kotba, I-dar, anke jekk ma narax, and I hide my mobile underneath u you know, but it-tifel he's seeing that għandi kotba u t-tifel meta kellu żgħir dejjem kont tiehu ħafna kotba and when he used to pray before going to bed he used to say thank you Jesus for all these books. Għax kien fatt li ovvjament kien iħossu vera kburi bih. Flor, fatt interessanti dwar dawn l-ewwel żewġ pubblikazzjonijiet tiegħek huwa Li l-karattri tal-kotba huma vera l-qtates tiegħek. Iva, iva.
X'kien jisimhom, fakkarni? So, għandi tlieta qtates jiena. Waħda Diego, fil-ewwel kotba, Pin and Tin. So, dak Diego, jekk inti tiftaħ tara l-viċċ ta' Diego. Issa Diego, he was very old, so he's passed away now. Ħalliena. Ħalliena, exactly. And other two are Dana,

La qegħdin hawnhekk, ma nistgħux nitkellmu fuq il-fatt li din is-sena bdejtha bil-kbir, b'pubblikazzjoni ġdida li qiegħda f'idejja hawnhekk. Hekk fi ftit kliem kif tiddiskriviha dil-pubblikazzjoni għat-tfal, Flor? Ok, jiena nħobb nikteb ħafna stejjer and jiena ukoll fiżjoterapista so I like educational books u anke books bil-morals fil in the end, something that children can learn. Here I combined it together. il-fiżjoterapija u reading. So il-ktieb huwa fuq il-nanna, il-ktieb huwa l-main character is it-tifel tiegħi, Zek, fil-ktieb. So as if he's narrating the story, his nanna fell down, in-nanna waqgħet u kissirt il-għadma tal-hip bone u kellha tmur isptar u xi tkun tagħmel operazzjoni u affarijiet. Issa It's the first time il-ktieb huwa fi lingwi differenti. Eżatt, kont se ngħidlek dal-fatt, qed ninnota li huwa b'żewġ lingwi. Exactly.
Għandi naħa waħda bil-Ingliż il-storja tiegħi u n-naħa tal-oħra bil-Malti adattata, adattament forsi, mhux adattament, adattament bi kollega tiegħi Doctor Peter Ferry. Biex hekk inkunu qegħdin nolqtu pratikament iż-żewġ lingwi wkoll, jiġifieri bl-istess ktieb lit-tfal ħa tkun qiegħed taqra magħhom kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż li huwa fatt ħelu ħafna. Flor, jiena vera ħadt gost li ġejt tiltaqa' miegħi, però qabel ma nitilqu llejla, apparti milli nerġa' ngħidlek proset tal-pubblikazzjoni l-ġdida, ma nistgħux ma nitkellmux dwar il-fatt li dan l-aħħar, dan l-aħħar xhur, bgħadt tesperimenta bil-pittura. Iva, ukoll.
L-arti qiegħda fil-familja però inti, le Flor? Yes.
Il-ħija u uħti huma mhux artists but huma tħobbu talenti ħafna u artists. Il-ħija tiegħi mort anke skola tal-art u jiena kont nara lilhom biss qatt spinġejt imma issa għandi forti u bdejt ipinġi bdejt mill You know, like self-portraits. Pero tħobb ħafna l-kuluri, Flor. I love colors, yes. I'll draw myself yellow, like Simpsons, or my hair orange or pink, or blue eyes or purple eyes, nħobb kuluri. U Flor tiddeskrivi kif l-art il-pittura e, huwa passatemp tiegħek li tista' tagħmlu f'kull ħin tal-ġurnata. Exactly. U għal kwiet waħdek.
Għal kwiet waħdi.
Only bil-qatatis f'idejja. Huma jjawraw lili u jiena npinġi bil-mod bil-mod. U mhux l-ewwel darba li joqogħdu jippużawlek ukoll. Mela, mela, mela, żgħira, donut, il-ġinġerija, xi poses, hu r-ritratt tiegħi, hu pinġili, pinġili. U litteralment teqbagħlek hemmhekk sakemm tlesti l-pittura kollha tagħha. Mela, she falls asleep, tiegħu wkoll. Flor, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi. Thank you so much, grazzi inti li stednejtni. Napprezza ħafna li sibt il-ħin, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi. Grazzi. Ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin grazzi għal Yogiti. Fil-fatt għandek selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti. Grazzi għal Fior di Vita, għalik ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' Fior di Vita biex tagħmel cheese platter perfett kif ukoll ħafna vitamini Berocca biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ħa ninspirawk sabiex din is-sena tipprepara ħafna riċetti bnini. flimkien ma' Sarah Bajada bi ktieb interessanti għal naqra healthy diet kif jgħidulha bl-Ingliż. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom biex tibqgħu hemmhekk ħa mmorru għal waqfa żgħira żgħira ta' riklami, Prime Time ħa jkompli dalwaqt.
Whether fried, baked or grilled, Fior di Vita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fior di Vita.
If it's bacon, it's Fior di Vita. Total Tools, super on quality, super on price. Tool set komplut, seba' kxaxen b'162 biċċa għodda għal prezz ta' 780 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook.
Okay.
Freedom!
It's all for you. All for you. Heat Bennett. Heat Bennett. Freedom! Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' soppa b'ommimha, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommimha. Soup so good, everybody wants some.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Minna u ftit ieħor ħanilabu kontra 30 sekonda, però qabel infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina Proplan. Jekk għandkom kelb jew qattus id-dar irridu narawhom f'ritratti bit-tema il-Karnival. Il-Karnival ta' Malta ħa jirritorna bil-kbir minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra u intom tistgħu tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni b'dik it-tema. Qed nistenna r-ritratti tagħkom. Issa wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda għandu valur ta' €195. Dak il-valur mhuwiex fiss għax ladarba jintgħażel is-sett ta' domandi, mill-ewwel ħa jinbidel. Hemm xi ħadd fuq il-linja lest biex jilgħab is-serata t-tajba minn hemm? Hello, Sabrina. Sabrina, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? Is-sett numru tlieta. Is-sett numru tlieta. Sabrina, bl-għażla tiegħek u bis-sett numru tlieta l-jackpot ser Jiżdied b'għaxar ewro, ifhem, stajna żednih b'naqra iktar imma aħjar għaxra żejda milli għaxra inqas. Qbiżna l-200 ewro, għandek ċans terbaħ 205 ewro fi flus cash. It-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa. Awguri! 3, 2, 1. Ikel Malti jistgħu jkunu tal-piżelli jew anke tal-irkotta jibdew bil-pep. Pattizzi.
Proset. Flima sena mietet ir-Reġina Elizabetta t-tieni. Naqqas 8 minn 20. Proset, ġobon parmiġġan joriġina minn liema pajjiż? Italja.
Proset, kemm il-litra nsibu fl-alfabet Malti? U l-ħin jiskadi u l-ħames risposti tajbin Ma ġewx.
Whether fried, baked or grilled, Fjordi Vita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fjordi Vita. If it's bacon, it's Fjordi Vita. Reġina Elizabetta II mietet fis-sena 2022. Dik kienet risposta oħra li bdejt nistenna mingħand il-parteċipant li tkellimna ftit tas-sekondi miegħu ilu. Is-serata t-tajba minn hemm? Karla.
Karla, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru 10? Numru 8. Is-sett numru 8. Bl-għażla tiegħek Karla u bis-sett numru 8 l-jackpot ser? Jiżdied b'ħames ewro. Tlajna għal 210. Idej ħibsin in-nutar eh, qiegħed. Għadhom kemm jgħaddu l-festi tal-Milied u naħseb qed iħossu li nafaq iżżejjed. It-30 sekonda tiegħek Karla ħa jitilqu issa. Awguri. 3 2
1 Liema frotta normalment għandha konnessjoni ma' Damu Eva?
Tuffiħa.
L-isem ta' Cospicua huwa mogħti lill-belt Maltija, l-belt ta' Isla jew il-belt ta' Bormla? Bormla.
Proset.
Naqqas nofs tużżana minn tlettax. Seba'.
Proset.
Jintlibes mal-qatt biex iżomm il-qalziet jibda biċ-ċe. Cinturin.
Proset.
Il-belt ta' Kuala Lumpur insibuha fl-Afrika, veru jew falz? Għal waħda hi ħasra. Għal waħda Karla, Le, b'Kuala Lumpur ma nsibuhiex fl-Afrika, anzi nsibuha fl-Asja. Ma waslitx il-ħames risposta tajba u l-jackpot jieqpa hawnhekk. Ħa nkomplu nilagħbu kontra 30 sekonda fil-ġranet li ġejjin. Irreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek permezz ta' SMS fuq in-numru 50612100. Jien ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fit-8:10 fuq l-istazzjon favorit tagħkom. L-Istazzjon One. Sadanittant nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb u s-saħħa. Ciao! Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal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
Esprit.